person blin o gwbl fel arfer. Uh, fi fel arfer yn gadael pobl wneud beth maen nhw moyn, uh, t'mod, sy'n lot yn mynd ar nyrfe fi fod yn onest. Dw i ddim yn dueddol o colli'n dymer i, na, ond yy withe os ma' rhywun yn gwthio fi rhy bell fi yn dueddol o colli fe yn eitha gyflym. So yr eitem gynta fi moyn chwalu yw Perez Hilton. Nawr o'dd e 'di neud cyment o stŵr ar Twitter Twitter a ballu pan oedd e ar Big Brother. Mae e'n cynrychioli popeth fi'n meddwl sy'n anghywir yn y byd. Mae e'n cynrychioli y fath o berson dwi ddim yn dod 'mlan 'da. Mae e'n meddwl bod popeth yn gweithio rownd fe. A hefyd, mae e'n bwydo off teimladau gwael pobl eraill. Mae e'n dwli ar gael pobl yn yn teimlo'n drist neu'n teimlo'n grac a mae e'n bwydo off hynny. So fi'n casáu e am y rheswm 'na so fi'n ffili aros i chwalu llun 'ma. A hefyd, oedd e 'di gwthio fi i orfod hoffi Katie Hopkins, a unrhyw un sy'n gwthio fi i orfod hoffi rhywun fel 'na, wel, fi jyst yn casau fe. Yy, yr ail peth dwi'n mynd i chwalu yw, yym, lipstick nude. Nawr, ma' hwn yn un sy bach yn random, ond hear me out. Pan mae merched yn gwisgo loads o tan ffug, ok, chwarae teg, fi'n gwisgo tan ffug weithe, dim yn problem o gwbl. Wedyn ma' nhw'n gwisgo fel bronzer sy' bron yn edrych yn llwyd, fi fel ok, dim rili beth chi fod yn neud, ond chwarae teg. Ond wedyn ma' nhw'n gorffen yr olwg nyts 'na bant gyda lipstick sy' bron yn wyn o gymharu â cro nhw. Ble ma' nhw 'di gweld y trend 'ma? Ll- pwy sy' 'di bod yn gwisgo fe a gweutho nhw, ie, ma' hwnna'n edrych yn rili gwd arnot ti? T'mo'? Ble mae mamen nhw i weithio nhw fod nhw'n edrych yn crazy. Dyw e ddim yn peth da, dyw e ddim yn neud beth mae colur fod i neud, stopwch neud e. Ok, y trydydd peth dwi'n mynd i chwalu yw extra light mayonnaise, a fi'n casau extra light mayonnaise. Fi'n dwlu ar mayonnaise go iawn, llawn braster, fi'n cael e da popeth, mae mwy o mayonnaise na bwyd ar plat fi fel arfer, ond yn amlwg fi'n modelu Fi yn Miss Cymru nawr. Dyw e neu ddim yn rhywbeth gret i fod yn bwyta trwy'r dydd pob dydd, so oedd mam fi fel, O, gawn ni prynu light mayonnaise? O'n i fel, O, ok, dyw e ddim yr un peth, see your point. Fine. Ond wedyn, cwbl o misoedd cyn Nadolig, rhoi es i bach o fayonaise ar plât fi, dipres i Sweet potato chips i mewn, a o'n i fel, beth yw hwn? Mae'n blasu fel germaline. Dryches i lawr, sa'i byth 'di gweld dim byd sy'n edrych mor afiach, oedd e'n edrych fel lwmp o jeli gwyn, a o'n i jyst yn outraged, oedd e'n disgusting. So fel anrheg Nadolig, prynodd Mam full fat mayonnaise i fi, a sa'i byth 'di edrych nôl, fi fi byth yn mynd i cael extra life mayonnaise byth 'to, oedd e'n disgusting. Ah, mae fel onesie. Os fi'n mynd trwyddo i final Miss World, wel fi yn Miss World, ond os fi yn y top five, hwn yw'r un, ife? Fel arfer byddwn i'n teimlo'n wael am chwalu rhywun, ond T'mod be, mae Pres Heidian rili yn dirfo pob darn o'r hamer 'ma. Bant â ni! Mae hwnna'n timlo'n mental. Dwi'n teimlo fe fi moyn smasho mwy stwff lan nawr. Lle mae dy camera di? Dim mwy ffêc tan gyda lipstick gwyn, dim mwy edrych yn dwl, dim mwy neud crimes yn erbyn harddwch. Come on! Well, smashes i'r top anyway. Woo! Fi'n barod am y trydydd peth, come on! Hwyl fawr, extra light, Mayonnaise afiach, fydda i ddim yn gwel isie ti o gwbl. Ok, jyst practis am hwnna. Fi'n barod nawr. Reit, ok, dyna nath hwnna ddim cweit myn i'r plan ond ail dro amdani. O, cofio'n gwahanu!

Fi moyn mynd gytre! Oedd y profiad o chwalu heddi, oedd e'n arbennig. Fi'n mynd nawr i'r bedd dw i. T'mod be'? O'n i 'di rili joio smasho Perez Hilton, smasho'r lipstick 'na lan, a nes i definitely joio smasho'r mayonnaise 'na lan. Ond sai'n myn' i llyfu'r hammer a neud Miley Cyrus fyn 'yn. Pam chi'n dod lan ar Miss Hitcher amser, Kay? Smashes ti fe yn diwedd. Fi dal yn dal o'r ham. A dw i myn' i smasho ti lan!